توں نکھڑیا ای معلوم تھیندا اے ساڈا پاکستان اچ کوئی کائنی۔
السلام علیکم دوستو کیا لیتا بیسا جی کہ میں خالد بٹی تو ساڑھے دے پہ میرا یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج بٹی ویلوگ سیون ایٹ سیک دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج دا ویدر چیک کرو سی موسم دیکھو باش ہو سونے سونے بدل سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سا ہی ٹائم سی اپنے باغ دے موجود ہیں امبنے باغ دے جو ماشاءاللہ ساڑھے کور سی ہی ٹائم موجود ہیں سانول بھائی ساڈے پیارے چھوٹے بھائی تے دلاور بھائی روں باغ دے جڑے وپاری ہن ساڈے کول جڑے باغ وغیرہ گھدی کھڑے ہن سئیں۔ سین اے کہ ویلوگ بنا بنا کے نا تے ڈکھا ڈکھا تے اساں جیویں تنگ تھی گئے تے ایویں جڑے ساڈے دوست ہن او ای لگدے تنگ کینیں کیونکہ ساڈے جڑے ویوز پہلے صحیح آندے ہن مثلا کافی سارے آندے ہن ساڈے ویوز تھوڑے آندے پئے ہن اور ہی وجہ کنے اساں سوچے کہ کیوں نا اج ہک تھوڑا جیاں نا پروگرام بنایا وجے موسیقی دا شعر و شاعری دا کہیں وے کنے اساں دعوت ڈتی ہے اپنے چھوٹے بھائی کوں ڈیکھو طبلے شبلے تھال شال جوان سی چاہ تے آئے بیٹھے اپنے تے اساں کے سامل بھئی کو یار اساں کو کوئی تھوڑا بہتا نا آجے شعر و شاعری جیڑی ہجر والی شعر و شاعری ہوندی ہے نا یار اساں کو او سنوا تے تھوڑا ماحول اساں چینج کروں تاکہ ہی بہانے نا ساڈے کوئی ویوز وغیرہ زیادہ تھی ونجن اور ڈیدھے ہیں کہ سامل بھئی دی وجہ کنے اساں کو اج چوکھے ویوز ملنے ساڈی ویڈیو کوں چوکھے لوگ پسند کریں نن تاں جیڑھے جیڑھے دوستاں نے ساڈے چینل کوں سبسکرائب کائنی کیتا جلدی نال سبسکرائب کر گھنیں اوندے کنے بعد ول کریں تاں پے مزیدار ویڈیو شروع تھینے دوستو سانول بھائی اسی ہیں ٹائم تھی گئے اسی تیار بالکل ملوٹھی جوان کھادی بیٹھے گلہ اج کھولی بیٹھے میں کہ اج ایویں آواز کاڈنا گلے دی چوں اتنا آواز پیدا کر کے پتہ چلے یار تے دوستو ہن ساڈے نال رسو ہن سنڑدے ہیں اسی پہلے ہی دے کول غمگین تے جویں آدھے نا ڈکھی ڈوڑھے اج ساڈا دل بہوں ڈکھیا بیٹھے یار ساڈے ویوز نی آندے پئے ہک سانول بھائی جس ٹائم ڈوڑے مائی آدے پئے نا گھر ہن وی ساڈی ویڈیو وائرل نی تھیندی ساڈی ویڈیو تے اتو ویوز نی آندے ساڈی ویڈیو کوں ڈیکھتے کوئی پسند کوئی نی کریندا یا ساڈی ویڈیو کوں ڈیکھتے کوئی کمنٹس اگر اچھے اچھے نی کریندا وال ساڈا حال بہوں پتلا ہے ساڈے چینل تے کوئی رولے لگدے تے اساں وال چینل کوں خیر آباد آدے پئے ہیں کہیں لگدے پھول کیتن۔ کڈاں یار تو یار جدا تھیندن تھے یار جدا کہیں پھول کیتن۔ واہ واہ واہ واہ کݙاں یار توں یار جدا تھیندن تھے یار جدا کئیں پھل کیتن میں پلڑو جھل اوکوں آہدی ہاں بھریاپ خدا کئیں پھل کیتن ہائے ہائے ہائے ہائے کیا بات ہے سائیں دلاور بھائی میں پلڑو جھل اوکوں آہدی ہاں بھریاپ خدا کئیں پھل کیتن مختیار نکھڑ دے نہ آسے اوکوں آکھیں چا کئیں پھل کیتن ہائے ہائے ہائے کیا بات ہے فاخر بھائی ہوڑاں آہدن کہ جیندے کوئی نی قدر کریندا اتھ مر پئوں لاش تے آ کھڑدے واہ واہ۔
واہ سائیں واہ واہ سائیں واہ آواز سنو دلاور بھی آواز سنو جیندے کوئی نی قدر کریندا اتھ مر پئوں لاش تے آ کھڑدن چا کفن منہ توں رج ڈیدھن پچھے رو رو حال ونجا کھڑدن اور انہیں آکھیے کہ ڈے مونڈھا لاش کوں چا ویندن
ڈے مونڈھا لاش کوں چا ویندن

ساکوں عشق نے لوفر بنڑایا گے۔ ساکوں عشق نے لوفر بنڑایا گے۔ بنڑایا گے۔ سکول وچوں قلم کھس کے سئیں۔ ہائے ہائے ہائے ہائے کیا بات ہے۔ سکول وچوں قلم کھس کے سئیں ساڈے ہتھ پستول تھمایا گے۔ تھمایا گے۔ کیا بات ہے۔ اور اساں پڑھے لکھڑے لوگ ہاسے۔ ساکوں تھال تے ساکوں تھال دے ہاپ کرایا گے۔ ہاپ کرایا گے۔ اور ساڈے ہتھ وچوں بوتل کھس کے سئیں۔

ساکوں جگری یار مرایا گئے جیرھے ہتھ وچ پسٹل ڈے کے سئیں کائنات دا قتل کرایا گئے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے تیری زندگی دی خیر ہووے یار۔ جیرھا جیرھا بندہ کوئی عشق ہے اللہ پاک اوکوں منزل تک پہنچاوے اور ہر کسے۔ او سیوال سانول بھرا آج آدھے بیٹھن سی جیڑھے جیڑھے بندے کو عشق ہے نا اللہ پاک انہاں دی منزل آسان فرماوے تے اللہ کرے او ایں کم دے کامیاب ہی اللہ پاک کو دے ایویں۔
اور نہ تاں تساں ڈیکھ سکدے وچ سہجے بندے رول گن سارے چاچو جان۔ ملک بشیر بھوپا لانگ صاحب او انہیں دی کوئی ایڈی عمر کن آئی او چھوٹے جے بال ہن دوستو اگر تہاکو پتہ نہ ہووے تاں میں عرض کریساں کہ ملک بشیر بھوپا لانگ صاحب سرائیکی وسیب دے سرائیکی کلچر اور سرائیکی زبان کوں اجاگر کریندے پئن ہیں ٹائم سرائیکی سنگر ہن پورے پاکستان کیا پوری دنیا دے بڑا انہاں دا ناں ہے ماشاءاللہ سانول بھائی انہاں دے سگے بھتیجے ہن جتنا چاچے دے اندر فن ہے اور اتنا ہی ماشاءاللہ سانول بھائی دے اندر فن ہے۔

چٹے کپڑے متاں ڈیکھ تے جانیاں دھوکا کھاویں پیا میں تاں مزدور ہاں اے باہروں دی ڈیکوریشن اے دشمن دے لوں جے اندر جا پھرونے تاں رنجوڑ ہاں میں تیڈی در دے اتے کہیں بٹ مار بہواں کتھیں میکوں موقع تے آکھیں میں مجبور ہاں ونج ولا سوچ گھن ونج ولا سوچ گھن اور توں وی نہ جانڑدی میں وی انجانڑداں توں ڈسا پیار دے وچ غریب کھوٹ ہے ہی سانگوں تیکوں ول ول آہدا بیٹھاں کل پرسوں توڑیں بئی چھوٹ ہے ون ولا سوچ گن ون ولا سوچ کیا بات ہے کیا بات ہے کمال کمال تیری زندگی دی فل ٹائم خیر ہوے دوستو کیونکہ ویڈیو بہت لمبی تھیندی پئی ہے اور اے سنڑیندے پیاں سی ڈوڑھے تے کجھ مائے تے ہن سانول بھائی کو ریکویسٹ کرے کوں اساں کوں یار ہک غزل سنڑاویں نا سانول بھائی تے اج تاں سرور آ ونڑے۔ ہتھ وچ کاسہ گل وچ مڑکے پا ڈیندے

کل یار کوں ڈٹھم شادی تے سوہنے لب رخسکار سجائی وندا۔ ہر نین تے چہرے وکھرے ہن وڈے زور دے شغل بنڑائی وندا۔ بس خالد

او میڈے چاچو جان نے ہک نواں ڈوڑا کڈھے۔ کڈھے ہن۔ مثلا کتھ وچ کڈھے نے۔ یعنی لکھے نے ہن۔ ہاں۔ یعنی ہن لکھے نے کہ۔ توں نکھڑیاں ای معلوم تھیندا اے۔

ماشاءاللہ بہت پیاری آواز بہت ہی اعلی ٹیلنٹ سانول بھائی ساکوں سنڑیندا پیا سی ڈوڑھے مایے تے کوئی غزل سرائیکی زبان کوں اجاگر کریندے پئے ساڈے سرائیکی کلچر کوں اجاگر کریندے پئے اور انہاں دے جیہڑے چاہنڑ والے ہن انہاں کوں پیار کرنڑ والے ہن تاں جیویں ملک بشیر بھوپا لانگ صاحب کوں لوگ چاہندے ہن اور انہاں دی خوبصورت آواز سنڑنڑ توں بڑا پسند کریندے ہن بھانویں اوورسیز پاکستانی ہن اور بھانویں اپݨے پاکستان دے وچ کیوں نہ ہوون تاں ایویں ماشاء اللہ انہاں دے بھتیجے سانول بھائی دی وی بہت پیاری آواز ہے اللہ پاک انہاں کوں لمبی زندگی عطا فرماوے اور اللہ پاک انہاں کوں کامیابی کامرانی عطا فرماوے دوستو امید ہے کہ تہاکوں ساݙی اڄ دی ایہ ویڈیو پسند آئی ہوسی اگر تہاکوں ساݙی اڄ دی ایہ ویڈیو پسند آوے ساݙے چینل کوں لازمن سبسکرائب کریسو بیل آئیکن آل تے لازمن پریس کریسو تاکہ ساݙی آوݨ آلی نویں ویڈیو تہاکوں جلدی نال میسر تھیون انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو نال سب تک اللہ حافظ۔